کاک ئازاد جوتیاری نمونەیی نیە، کاک ئازاد فەیلەسوف نیە، کاک ئازاد خزمەتکارە. من ناوم ئازاد محمد عبدوڵایە خەڵکی هەڵەبجەی شەهیدم والیدم حەفتا و دوو هەزار و نۆ سەد و حەفتا و دوو خولیا و حەزم وابووە هەر لە مناڵیوە من بە کۆڵ بردومیان بۆ ناو کێڵگە و خاکەناسکاری تا ئیسەش ئاساری خاکەنازەوە تا بە دەسمۆ من حەز و خولیام ئەوە بووە کە دایمە بە فکرێکی تازەگەریا بێم و میلەتەکەم کۆمەڵێک فکرەی پێ بدەم و ئەو کارانەشی کە من کردوومە هەموو خەڵک ئەزانێ و ئەوە ئیشەکانم کە چی کردووە من دایمە حەزم کردووە وڵاتەکەم سەوزکەم چکە وڵاتەکەی من بۆ ماوەی دە ساڵە وشکەساڵی دەستی پێکردووە و ڕادەی شێ لە هەوا نەماوە. من ئەزموونی سی سی و پێنج ساڵەم لەگەڵ درەختە کەیسەر ڕەفیقیم لە زمانی تێگەم ئەو درەختە بە کوێ ئەشێ و بە کوێ ناشێ بەڵام کۆمەڵێک ئێ من لە خوای گەورە بەزیابێ خەڵکێکی زۆر خۆشیانەوێم چکە لە بەرەو پیاوێکی خۆبەخشم بووە تا ئیسەش یەک زەلام لەم وڵاتە بێت بڵێ هێلکەیەک هەتاوەکو دینارێک هەتاوەکو دەفتەرێکم داوێ بە ئازادە وەختە من ئامادەم بۆ ئەوەی کە عیدام کرێم. سەیرێکی کەش و هەوای وڵاتمان بکەین لەبار نیە بۆ ئەوەی من هەڵساوم لە ژێر ئەم بەیتی پلاسیکیە سی جۆر ئیمتیحانم کردوە ئەگەر سەیر کەین ئەوە مانگی یەکە من هەنجیری تەڕم هەیە جا من حەزەکەم وڵاتمان دوانزە مانگە بەرومی لێ نەبڕێ دوانزە مانگە. هەر چوار پارچەی کوردستان یەنە لام بۆ ئەم ژێر ئەم کەپرە منیش ئەم کەپرەم داناوە وەکو کۆشکێک کە لە ژێریا خزمەتی میلەتەکەم کەم. پارساڵ چاییەکیان بۆ ێنام لە ستۆکۆڵم و لێرەن پەروەردەم کرد هەڵسام لقێکم لێ بڕی بۆوەی چەتری کەم ئەم چایە سەیرەکەم لینجە چاییەکە ئەوکاتە سەیرم کرد بامێش لینجە هەڵسام متروەم کردن لە یەک لە باتیەوەی لەسەر عەسڵێکە دە گوڵم باتێ من سەد گوڵم لێ وەرگرت بۆ؟ لەبەرئەوەی ڕەگی بامێ بەقوەتە و عومریشی درێژە. ئەوە ئەو دارەی خۆتان ئەبینن عومری یەک ساڵە، ئەم دارە پار ساڵ ناژراوە وەکو خۆتان ئەبینن بە عومر نیە و دارێکیشمانەوێ هەم باڵای نزم بێ و بەرومی زیاتر بێ بەوەش نیە بڵێین با بڕوات عومر بکات دە ساڵ ئەوسا بەرومی لێ بگرین هەموو جارێ داوا ئەکەم لە میلەتەکەم و لە باخدارەکەم با لقە چەتریەکان نەبڕین کە لە عەرزۆ نزیکن لەبەر خاتری ئا ئەوەیە گەر خۆتان ئێستە سێری کەن ئەو لیمۆیە چەنێ ئاوی تیایە خۆتان بیبینن ئەوە خۆ لیمۆیەکی بچکۆلەیە هەتا ئێوارە من ئەوە دەی لیمۆژەیە لیمۆژەیە بە سرنج ئاوی لێ دەرنایە سێری کە ئە. هەر لەو لیمۆ ئە. هەر لەو لیمۆ بۆ ئەوە لە تەڕەشوعی عەرزۆ نزیکە ئێ من کە وەختێ لیمۆم لێرا لێ کردو سەیکەوە ئێرەیە سەیکە چەند وشکە. انی مەنتیقەی قەڵادزێ و زانکۆکانی ژاراوە و ئەو مەنتیقانە ئەکەم لێرەوە بانگێشتێکیان کردم لەوێ کۆمەڵێک دەرزیشم وتۆ بە تەلەبەکان تەلەبەکان زۆریان پێخۆش بوو من لێرەوە دەستی

ئیشێکی باش دەستگیر بێ گوڵی ئەو برنجەیە کە خۆتان بیبینن ئەوە سۆندەکانە ئەوە سۆندەی قەترەیەکانە و ئەوەش ئەو برنجەیە لام وایە برنجی تر یاعتیادی لە ئاوا یەک جار پەروەەردە ئەکرێ من ئەوە شەش جار بەروم لێ کردوەوە لە هەمان برنج ئێمە خاوەنی خاک و ئاوێکین لەم وڵاتە پێویستمان بە هیچ شتێ نییە من ئەو خاکەم هەبێ نەوتێکی سپیە و ئەم کوردستانەش بە کوشتوکاڵ بەرزەبێ ئەم ئێمە ئەگەر وڵاتمان بەرەو پێش بەرین ئەبێ بەرومان بەرەو پێش بەرین ئەبێ ئێمە هەلی کار بۆ گەنجانمان بڕەخسێنین من لێرەوە گەنجانی ئەم وڵاتە ئەوەنە خۆشیانەوێم تەنانەت لە هەموو کوێرە دەیەکی ئەم کوردستانە لە هەموو قەزا و ناحەکان و گەنجانی ئەم وڵاتە ئەیانەوێت چین بەچین